Үтүө күнүнэн күндү үөрэнээччилэр! Бүгүн биһиги туохтуур көрүҥнэрин үөрэтэбит Маҥнай туохтуур көрүҥэ диэн тугун билиэххэйиҥ? Тохтуур көрүҥэ хайааһын хайдах быһыылаахтык төхтүрүйэн, тиэтэллик, уһуннук, кылгастык, түмүктэнэн эбэтэр саҕаланан барарын көрдөрөр. Кини аттарыы ньыматынан уонна сыһыарыынан үөскүүр. Эппиппит курдук, туохтуур көрүҥэ икки араастаах: бастакыта кини аттары ньыматынан үөскүүр, иккиһинэн кини сыһыарыы ньыматынан үөскүүр. Аттарыы ньымата түөрт араастаах Манна көмө туохтуур суолтатыгар туттуллар тыллар баар: биэр, ис, кэл, кэбис онтон да атын тыллар тутталлар. Бу аттарыы ньыматын сороҕор «аттаһык» диэн ааттыыбыт уонна түөрт араас көрүҥнээҕин көрөбүт. Бастакыта: саҕалыыр көрүҥ. Манна холобурдуубут, холобур, көрөн бар, көрө биэр диэн. Көрө биэр. Ол аата хайааһын саҕаламмыт уонна кэминэн хааччаҕа суох. Ол аата бу хайааһын кэм суолтата оһустаҕына түргэнник, тиэтэллик эбэтэр биир кэм бара турарын эбэтэр кылгас кэмҥэ буоларын, эмискэччи тэтимэ күүһүрэн кэлэрин, онтон даҕаны атын дэгэттэринэн бэлиэтэнэр. Иккис көрүҥ – кылгыр көрүҥ. Холобур, көрө түс, көрөн ыл, көрө тарт, көрө оҕус. Ол аата хайааһын кылгастык, кылгас кэмҥэ буоларын көрдөрөр. Манна ситимнэһэр тыл суолтатыттан тутулуктанан түргэнник, тэтимнээхтик, алҕас, дэҥҥэ суһаллык буолар хайааһыны бэлиэтиэхпитин сөп. Үһүс ньымабыт Уһуур диэн ааттанар. Уһуур. Холобур. Көрө тур, көрө сырыт, көрөн ис. Ол аата хайааһын уһуннук буолар уонна мэлдьи буола турарын көрдөрөр. Уонна төрдүс көрүҥэ түмүктүүр суолталаах. түмүктүүр. Холобур, көрөн кэбис, көрөн хаал, көрөн кэл, хайааһын бүтэһиктээх буолан бүппүт эбэтэр түмүктэммитин көрдөрөр. Бу аттарыы көрүҥнэрэ Сыһарыы көрүҥүгэр биһиги икки арааһы бэлиэтиибит Бастакыта, төхтүрүтэлиир көрүҥ. төхтүрүтэлиир. Ылата төхтүрүйэн эбэтэр эргийэн кэлэр эбэтэр утуу-субуу буола турар. Уонна иккис көрүҥ тиэтэтэл көрүҥ. Төхтүрүтэлиир көрүҥҥэ биһиги ааппыт этэрин курдук сыһырыылар аакталаа эбэтэр талаа диэн сыһырыы көмөтүнэн үөскүүр. Холобур, Уйбаан дьонун биир-биир санаталыыр: «Учуутал, биэс сыананы ылбыт үөрэнээччилэри ааттаталаата» Онтон да атын холобур буолуон сөп. Тиэтэтэр көрүҥҥэ үс араас сыһыарыыны биһиги туттабыт: бахтаа, Махтаа, пахтаа диэн манна ханнык тыл олоҕо баарыттан тутулуктаах. Холобур, тукаам, тиэтэй, хаампахтаа. эбэтэр бу кэмпиэти оҕолор ылбахтаатылар билигин эрчиллиилэри көрүөхэйиҥ биэс уон алтыс эрчиллиини бигэргэтэ таарыйа оҥоруоххутун сөп. Маны оҥорорбутугар биһиги аттарыы ньымата хайдах үөскүүрүн көрө сылдьабыт уонна манан көрөммүт эрчиллии сорудаҕын оҥоробут. Сорудаҕы маннык: аттаһык халыып ньыматынан үөскээбит көрүҥү булан суолтатын быһаарыҥ. суолтатын баһарын. Хара массыына сырдык буруонан бурдьугунуу үлэлээн сирдьигинэтэ тур, турар. Сирдьигинэтэ турар. Сөп. А, сирдьигинэтэ тур диэн. Сирдьигинэтэ тур диэн. Бу ханнык көрүҥ буоларый? Саҕалыыр дуу, кылгыыр дуу, уһуур дуу, түмүктүүр дуу? Маҥнай көмө туһунан булуохпутун сөп, холобур тур диэн тыл биһиэхэ уһуур көрүҥҥэ баар уонна суолтата сирдьигинэтэ турар диэн биир кэм үлэлии турар диэн, биир кэм тыаһыы турар диэн суолталаах. Инньэ гынан биһиэхэ бу уһуур ньымаҕа барсар. Эбэтэр иккисэтиини көрөбүт. Хаар ханан да кылааны кыларыйа илик, хата, бу эбии түһэн эрдэҕэ диэн. Манна биһиэхэ «түһэн эрдэҕэ» диэн тылы көрөбүт. «Түһэн эрдэҕэ» диэн. Эмиэ ханнык аттарыы ньыматын аттарыы ньыматынан үөскээбитин көрөбүт. Хайытыгар сөп түбэһэрин. Бу эрчиллиини ити инник көрөммүт. Баҕар таблица көмөтүнэн, баҕар испииһэк көмөтүнэн ханныкка киирэрин бэлиэтиибит уонна ис хоһоонун бэлиэтии сатыыбыт. Түһэн эрдэҕэ диэн туох салаата суолталааҕый? Түһэн эрдэҕэ диэн бу хайааһын саҕаламмыт уонна кэминэн хааччаҕа суох бара турар дуу, эбэтэр хайааһын кылгастык, олох кылгас кэмҥэ билигин буолан турар эбэтэр буолан ылла дуу, эбэтэр хайааһын уһуннук буолар уонна мэлдьи буола турар, биир кэм буола турарын этиллэр дуо эбэтэр хайааһын бүтэһиктээх буолан бүппүт эбэтэр түмүктэммитин көрдөрөр дуо хайата буоларый бу тылларбытын ол оннук көрөммүт оҥоруохпутун сөп онтон бөйөн хэттэлээх эрчиллиигэ биһиги сорудаҕын аҕабыт Аттаһык көрүҥнэр араастарыгар иккилии холобурда өйгүттэн оҥорон суруй диэн. Аттаһык ньымата түөрт көрүҥнээх, ол аата ити түөрт көрүҥҥэ иккилии холобуру биһиги этии оҥороммут, суруйуохпутун эмиэ сөп эбит. Салгыы көрөбүт. Бу эрчиллиилэргэ биһиги сыһыарыы ньыматынан үөскээбит туохтуур көрүҥнэрин эмиэ мэлдьи төрөөбүтүгэр тута сылдьабыт, толкуйдуубут. Манна өссө бэлиэтээн этиэххэ наада, төрүтэлиир көрүҥ бэйэтэ өссө икки араастаах, икки көрүҥнээх. Бастакыта утуу субуу диэн, Ол аата хайааһын биир-биир маҥнайгы хайааһын кэнтэн иккис хайааһын кэлэр, онтон үһүс, оннук утуу-субуу бара турар диэн. Эбэтэр хат-хат. Биир хайааһын хаста даҕаны, эбэтэр элбэхтэ хатыланар буоллаҕына, ону биһиги хат-хат диэн ааттыыбыт. Сөп. Бу икки көрүҥҥэ биһиэхэ ахсыс эрчиллиигэ онно сигэнэммит оҥоробут. Сорудаҕа маннык диэн, бэлиэтэммит төхтүрүтэлиир туохтуур ханнык суолтатыгар туттуллубутун быһаар, ол аата утуу субуоту хатхатту уонна ол туохтан тутулуктаах эбитин тойонноо диэн, ол аата толкуйун даа диэн. Бастакы этиини көрөбүт. Эһэ абарбытыы икки баппаҕайынан сири сабырҕаталаата, уонна хатан баҕайытык кыланыыталаан ылла. Дьэ, манна сабырҕаталаата диэн биһиэхэ утуу-субуудуу, хат-хат дуо, хайата буоларый, ону баһарыахтаахпыт уонна кыланыыталаан ылла диэн эмиэ утуу-субуудуу, хат-хат дуу диэн баһаарыахтаахпыт. Ити эрчилиини итинник оҥорообут. Манна биһиэхэ эбии бэлиэтээһин оҥорбуттар. Ону ааҕабыт. Тыаһы үтүктэр тыллартан төхтүрүтэлиир суолта ҕаа, ырҕаа, даа, ырдаа, ылаа, гынаа, гыра сыһыарыыларынан, оттон дьүһүннүүр тыллартан, дьүһүннүүр тыллартан ҥнаа,

Манна ырҕаа диэн сыһыарыыбыт сылдьар, вата тыаһы үтүктэр эбэтэр тыаһы саҥаны үтүктэр туохтууртан онно төхтөрүтэлиир суолтаҕа туттубуттар. Сөп. Кыбыы кэтэҕэр эмискэ тураах дааҕырҕаата. Иннэ эмиэ ырҕаа диэн сыһыарыы. Салгыы үһүс этиигэ кыбыы кэтэҕэр эмискэ айанаахтыбыт сотору кыра кыыс оҕо түөрэҥнээн киирэн кэллэ бу «Ҥнаа» диэн сыһыарыыбыт сылдьар дии «Ҥнаа» дьүһүннүүр бу киһи хаамарын кыра оҕо хаамарын үтүктэн хайдах хаамарын көрөннөр түөрэҥнээ диэн тылы киллэрэн биэрбиттэр. Ынахпыт сайылыгар кэлэн атыннык ханалынчыйар буолла. Манна улунчуй диэн сыһарыыбы диэти сылдьар, эмиэ дьүһүннүүр тохтууру көрдөрөр. Ойуур быыһынан дэриэбинэ уоттара кылахачыстылар. олоххочустуулар. Сөп, манна хаччый диэн да, хаччый диэн сыһыарыыбыт. Кумахха хаастар түһэн ханардастылар. Сөп. Манна эмиэ дьүһүннүүр туохтууру бу киһи дуу, ханнык эрэ кыгыл көтөр дуу ол хамсанар майгытын үтүктэр буоллаҕына бу дьүһүннүүр туохтуур буолар. Быһын тоҕус эрчиллиини биһиги сорудаҕын ааҕабыт. Төхтүрүтэлиир көрүҥ икки суолтатыгар иккилии холобурда эҥгүттэн этиитэ булан суруй диэн. Лата төхтүрүтэлиир эбэтэр тиэтэтэр көрүҥҥэ ити сыһыарыыларын туһанаммыт. Биһиги иккилии этиини оҥоруохпутун сөп диэн. Манна эмиэ хос бэлиэтээһин оҥорбуттар. Тиэтэтэр көрүҥ Сүрүн суолтата тэтимнээхтик, түргэнник оҥоһуллар хайааһыны көрдөрүү. Ону тэҥинэн уһуннук, элбэхтик, хатыланан түргэнник уонна кылгас кэҥҥэ тэтимнээхтик, ситэтэ суох, тохтоон хаалар хайааһыны эмиэ бэлиэтиэн сөп диэн. Ол аата хайааһын бэйэтин тэтиминэн бара турар, Онтон биһиги тиэтэтэр көрүҥү туһаннахпытына, ол тэтимнээҕэр өссө түргэнник оҥор диэн суолтаҕа биһиги ити сыһыарыыны оннук тыыҥҥа туһаныахпытын сөп диэн. Алтоонус эрчиллиини көрөбүт. Манна тиэтэтэр көрүҥ араас суолтатыгар биирдии холобурда өйгүттэн булан суруй диэн. араас суолтатыгар. Манна ис хоһоонунан ол аата ылабыт. Холобура, тэтимнээхтик оҥоһуллар, түргэнник оҥоһуллар, уһуннук элбэхтик оҥоһуллар, хатыланан түргэнник оҥоһуллар, ситэтэ суох оҥоһуллар, тохтоон хаалар көрүҥнэргэ итиннэ биирдии холобурдары оҥоруохпутун сөп диэн. Туохтуур көрүҥэ диэн маннык, сүрүн көрүҥэ икки көрүҥнээх диэтибит, аттарыы уонна сыһыарыы көрүҥнэрэ, онтон кинилэр бэйэлэрин истэригэр аттарыы көрүҥэ бэйэтэ түөрт араастаах, сыһыарыы көрүҥэ икки араастаах диэтибит. Бүгүн биһиги туохтуур көрүҥэ диэн теманы үөрэттибит, кэлэр дьарыкка көрсүөххэ диэри.